Ti'n licio pethau poeth? Yndw, dim rhy boeth.
Reit, dwi'n mynd i roi dau lle.
um, uh, a dwi'n mynd i roi llwy bach o cumin. Mae hyn yn bethau fydych chi gael yn rhyw le, rhyw afartaf. Okay? Iawn, okay. So mi eisiau meddwl, o, oh, dwi'n mynd i gael hynna, maen nhw'n gael. Okay? Garlleg wedi sychu. Okay? Pinsiad bach o hwnna. Iawn. Okay? Dim halen garlleg. Um, garlleg wedi sychu dio. Iawn. Hwn, garam masala. Mae hwn yn lot o fwyd Indiaidd. Okay? Iawn. Dwi'n mynd i roi dipyn o lew hwnna mewn. A paprika i gael y lliw mae tika rhyw liw coch dydy. Yndi. Yym, hoff bryd yn nhad o, Ie, wir? o lle Indian yndi, o, o, o, yn ddiweddar mae wedi licio fo. Llwyad reit dda, rhyw ddau o hynna dwi'n meddwl. Dau o hynna. Reit. Be Reit. rhaid gwneud wedyn ydy addio'r iogwrt ma iddo fo. Jyst iogwrt plaen dyna fo, ie? Jyst iogwrt plaen dio, dwi'n mynd i roi tua hanner hwn, mae rhyw gant a hanner mililitr. Oce, a hwnna i mewn fel 'a. Iawn. Ew, da dwi de.
Da iawn. Um, nei di gymysgu hwnna i mi? Sefyllwyd e yn iawn?
Uh, ia, neu cymryd ffordd.
Da, ti'n cymysgu hwnna? O. Oh. O. Oh. Uh. Cymysgu fo reit dda, dwi'n mynd i rei pin... Gwasgiad reit dda o lemwn, ti'n teimlo fi'n gwasgu hwnna? Ynddo, mae'n mynd dros yn taf i gyd.
Troi o reit dda. Iawn. Okay. Wedyn, beth ni'n gwneud ydy rhoi y saws yna. yn y QER, ond da ni'n mynd i roi chydig bach o halen yn y QER gynta, jyst i seasno fo fyny. Neis. Nice. Seasno'r uh, QER. Reit, toll na hwnna mewn i fanna. E, wyt ti'n neud o dda. Dyna fo. Dyma ni. Reit. Oce, a gai gymryd hwnna gen ti? A dyna fo wedi wneud, reit, beth ydych chi'n gwneud rwan ydy marineiddio, hwn di'r rhan, mae lot o bobl yn troi trwyna ar hwn. So, marineiddio'r bwyd, o, sgyn fi myna, sgyn fi amser. Mae'n siarad amser yn neud o, does? Wel, Ti'm yn gorfod gwneud dim byd, jyst rhoid o yn y rhewgell. Rhewgell, oergell. Oergell. Rhewgell, oergell.
Rhe- yy, oergell. Oergell. Ie. Reit, mae hwnna'n barod. Ei di rei hwnna yn yr oer... Yn yr oergell.
Na i. A mae na un wedi marineidd yn dod yn ôl. Reit. Mae na un wedi marineidio yn barod yna. A raita bach efo chydig o cucumber, chydig o fynt a chydig o chili. Da ni'n mynd i roi hwnna ar y plat. Da iawn. Hwnna oedden ni eisiau, ie? Reit, Ie, hwnna. Iawn.
Troi hwnna lawr o fanna. Reit, champion. Be da ni'n mynd i wneud, yn y sosban yma, mae gen i fi chydig o gi. A gi mm. ydy menyn maen nhw'n ddefnyddio goginio yn India. Os rhaid cael gi yn edo? Sy'n rhaid cael gi, ond mae gen i gi. Mae gen ti gi, reit.
Okay. Um, mewn o fo.
Ffri o fod yn wneud, ie?
Dwi wedi rhoi do ar y ffin yma. Iawn.
Mewn o fo.
Okay. Chi'n gwybod, de, bod uh, kebab, de, o iaith Persia, yn golygu cig wedi ffrio. Ti'n gwybod hynny? Oeddech chdi... Felly ti'n neud o yn y dull traddodiadol oce? Alla i roi ffaith i chdi ta hefyd?
Oce, rwyf fi. Bod chica yn golygu darna o gig. Darna o gig?
Darna o gig.
Oce? Ww, difyr. Pasio coginio hynna am, swn i'n deud, ryw, ti isio ryw ddeg munud bob ochr i neud siŵr fod nhw wedi coginio reit drwadd. Dan ni ddim yn bwyta ciwiâr yn rare, oce? Iawn. Reit, dwi mynd i roi hynna yn fan'na.

O! Helo. Ie neis iawn gen.
Neis iawn.
Llond ceg yn y tŷ dyddiwr yma. Haia Ffion a Manon, swsws. Haia. Helo i fy mrawd Daniel Ellis sydd yn y stiwdio, sydd yn stiwdio un o'r pump. Cariad mawr gan chwaer fach Awel Fflur. Helo Daniel. Hi Daniel.
Yay! Reit, felly, mwynhau.